Bu görýänleň çyn. Bu görýänleň çyn. Essalawmalikim mähriban illeçler eziz watandaşlar. Bu görýänleň çyn atly gepleşigimiziň birinji sanyna başlaýas. Gepleşigiň esasy maksady gulakdan gulaga ýaýraýan ençeme myş-myşlar baradaky dogry jogaplary size ýetirmek. Şular ýaly aýdym-saz sungatyny hasam ösdürmekde dünýä ýaýmakda bize giň mümkinçilikleri döredip berýänler üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza çäksiz minnetdarlyk bildirýäs. Bu görýänleň çyn başladyk. Gepleşigimiziň birinji sanyny ençeme hit aýdymlaň döreýän ýeri ýagny BK Media Show-da ýazgy edýäs. Bu görýänleň çyn. Bu görýänleň çyn. Ilki bilen BK Media Show toparynyň agzalary bilen tanşaly ine bärde Arslan DZ Bul kapitan komanda. Bärdede naýbaşy agzalary bar Meýlis Halbaýew, biziň söýgüli aýdymçymyz Serdar aga bar we Begli Twist bar. Ofisiňizem täze remont edipsiňiz tüweleme gutly bolsun Serdar agaň göni gatnaşmagynda i ofisde birinji gezek ýazgy etmegem meň maňlaýyma düşdi. Gowy Kerimjan, biziň täze ofisimiz ine remont edilenden soň ilkinji sapar sen ýazgy edýäň. Ine Sizden-ä remont eden ýok diýip-de, Serdar aga özi remont edip berdi, daže telewizor sowgat etdi. Ine, bakym el şoň naýbaşy agzalary diýeňde ýene bir agzamyz bar, Dowik. Ol bu gün gelip bilmedi, ýöne Dowikshanam biziň naýbaşy agzamyzdyr. Häzir ylaýyk meň birinji soragymam BKM-de şo nädip döredi, şoň taryhy barada bir obşi durup geçäýeli diýenler, ondan şoň içinde-de Dowik barada-da aýdyp beräý. Nädip döredi, nädip başlady? Başdan başlaňyzda şeýle uly topardyňyzmy?
Bokomedia Show iki müň on dördünji ýylyň gyşynda döredi. Indi bu barada Serdar aga has giňişleýin gürrüň berer. Bokomedia Show ideýasy dörände biz hemmämiz agzybirlikde Bagyr toý mekanynda işleýärdik. We şu taýda şu Bokomedia Show döretmek barada, topar bolmak barada ideýamyz döredi, hä Serdar aga? Eý asyl işimiz guramaçylyklaý biziň aýdym sazdan gaty daşlyk bolyn birden içine girip gidildi da. Ine şuny köp adam bilýänem däldir. Bu komediýa şowuň dörediliş maksady aslynda guramaçylyk. Konsertler, şowlar, şuny ýaly gepleşikler döretmek maksady bilen döredildi. Hany täzelik.
Aýdym-saz ýokdy oň içinde. Onnoň nädip gelip çykdy aýdym-saza geçmek? Bu toparyň içinde, toparyň içinde aýdym-saza ýakynrak biri bolsa geçip gidýär.
Başga-da toparyňyzda näçe sany agza bar? Meň bilişime görä üç sany studiýaňyz bar, agzaňyzam kän bolmaly. Şolar barada-da aýdyp berseň. Hawa,
Bokamedia Show toparynyň ine täze ofis binasynda ähli studiýalarymyzy bir ýere jemledik. Bizde üç sany studiýa hereket edýär şu wagt. Bir studiýany Dowik ýöredýär, Döwran jan. Bir studiýany Meýlis jan ýöredýär. Indi üçünji täze studiýamyzy Döwran Orazow, Umyt Amanow, olaram bilýänsiň ussat sazandalar. Olaram üçünji studiýa bolup hereket edýär. Onuň B-Komediýa şowuň agzasy diňe bi görýän oglanlaryňam däl. B-Komediýa şowuň has köp agzasy, ýigrime golaý agzasy bar aslynda. Ýöne olar ýaňy Serdar agaň aýdyşy ýaly guramaçylyk toparyna degişli. Bular aýdym-saz toparyna degişli oglanlar. Bize görä biz köpçülik. Şu görýän oglanlaryň içinde, mysal üçin, sen tekst ýazýaň, Meýlis aranžirowka edýär. Şularyň edýän işleri, aýratynlyklary. Ine, tekste kim jogap berýär? Aranžirowka, golas goýmana, ses ýazgy etmäne kim jogap berýär? Ine, şu taýda sen diýseň gowy sorag berdiň. Şuny sen aýtmadyk bolsaň, men aýdardym. Ine, biziň goýýan köp wideolarymyzda, aýdymlarymyzda Teswirlerde, kommentarlarda şu sorag köp berilýär. Aýdymy sen ýazdyňmy, tekstini sen ýazdyňmy ýa sazyny pylany etdimi? Ine men şu soraga aýdyň jogap bereýin we şu soraglary berýänlere dürs jogap bolar diýip pikir edýän. Indi mähriban dostlar BK Media Show markasy bilen, BK Media Show label bilen döreýän ähli aýdymlary BK Media Show toparynyň ähli agzalary bile edýär. Bizde sen tekstini ýazýaň, sen sazyny ýazýaň diýen zat ýok. Ine, bir aýdym döredilende, edil göz öňüňize getiriň, jaý salynýan ýaly. Her kim bir kerpijini goýýar, biri fundamentini goýýar. Onuň, men has muny häzir giňişleýin gürrüň berip bilerdim, ine, bir aýdym döredilende ilki ideýa döreýär. Ýa-da bir bize täsir edýän wakalar bolýar, täsir edýän gürrüňler, adamlar bolýar. Ine, şony her kimiň durmuşynda bar-da töwereginde. Şu studiýa getirýär hemmämiz. Her kim bir özüniň pikirini aýdýar we şu pikir o umumy pikirden bir aýdym döreýär. Kino ýaly ssenariýa döreýär-de. Düşündiňmi? Indi kimiň pikiri has ýitiräk bolsa, şony alýas-da, şony işläp başlaýas. Onuň göz öňüne getirene Serdar aga dogry aýtdy. Bir kino ýaly göz öňüne getirip başlaýar, ssenariýa düzülip başlaýar. Meň edil bu jaş zatlardan-a habarym bar nädip ýazýandygymy. Bar sen özüňem içinde şu zatlaryň käbir zatlaryň içinde. Indi şo proses aýdym döreýiş prosesinde mysal üçin seňki meňki ýok. Ýene bir sapar gaýtalap aýdýan BKMedia Show markaly aýdymlaň hemmesi bize degişli. Maňa ýa saňa däl. Ýa teksti meňki ýa sazy seňki däl. Hemmämiziň yhlasymyz, zähmedimiz bar şuň üçin. Toparlaýyn edilýän işde. Bir adam edip Etmesi kynrak bolýan iş bolýar. Hawa.
Söýenişen ýykylmaz diýýär, biz ählimiz agzybirlikde bir-birimizi gollaýarys, bir-birimizi tamamlaýarys. Indi ikinji sorag şu meýlis barada bir zat eşitdim-de. Näme eşitdiň?
Saňa kiçikäň uwamanaly aýdymçy diýýän ekenler. Şol näme? Manysy näme? Näme üçin diýdiler?

Şu wagt barsaň uamanaly aýdymçy diýerlermi ýa nime Ýa indi ol Indi o döwür Ýatdan çykyşdyr-a ony jiýanlar garrap pensiýada oturan. Pensiýada oturandyr-da ýöne.
Ýöne şo sözüni alyp anekdot edipdirler-de. Ha.
Düşündim. Indi bu berjek soragym umumy sorag. Daşary ýurt aýdymçylaryny, reperlerini diňleýäňizmi? Kumirleriňiz kim? Diňe reper däl aýdymçylaram diňleýärsiň näme üçin? Serdar aga kimi diňleýäň kim seň kumiriň? Eý meň kumirim kän hit bolan aýdymlaň köpüsini bir hili diňleýän bilýäň ýüregiňe ýakyn bolan aýdym operada diňläp bolýa osnonoý ýöne diňleýänim halk aýdymlar köp diňleýän şo türkmen dile ýakynrak aýdymlar bolýara şonda serdar aga seň temaň diýälerde mysal üçin halypa nurmuhammet meredow kän diňleýän Hajy Ýazmammedow kän diňleýän, onam Arsyny diňleýän. Arsy. Arsy salam.
Ersan sen kimi diňleýäň, kim seň kumyryň? Indi daşary ýurt aýdymçylardan kiçikäma Ibragim Tatlysesy köp diňledim. Ýöne indi halk aýdym aýdymlara geçsek Orazgeldi Ylýasowy köp diňledim.
Aý olam hajyň aýdymlaryny aýdýaly aýdýamy?
Sahy Jepbarow ussatdan kän Magtymguly Garlyýew.
Indi Arslan sen.
Bu soraga men jogap bermeli bolsam mysal üçin ýok biziň daşary ýurt reperlerinden ine meň hormat goýup diňleýänim kumir hasap edýänim ine rus dilindäki replerde basta meň üçin nomer bir hemişe de. Türk dili, türk dilindäki replerde Sagopa Kajmer. Şony diňleýän. Olaň türkmen aýdymlaryny men arsin diňleýän. Sag bol. Berijan sen kim diňleýän? Men Skriptonit bilen Basta. Basta.
Pursatdan peýdalanyp Arsime köp salam ýolýar. Arsi salam. Toparymyzdan salam.
Gelmeli ýöne. Türkmenlerden kim diňleýän?
Türkmen aýdymçy Arsy bilen dize. Senem Arsy.
Arsy ýene bir gezek salam. Salam.
Gulagy agyrýandyr Arsyň.
Sen çyra men çyra aýdymy sen aýdýaňmy ýa-da Saýk Däli? Men aýdýan.
Saýk Däli bilen.
Düşündim. Indi şo taýda sen çyra däl men çyra diýibem aýdym ady. Hawa, birinjisi çykanda Sençira Mençira çykdy. Soňam birazjyk wagtdan soň Sençira däl, Mençira çykdy. Düşündim.
Ýöne şo döwürlerde sen Bütin şäher ýüzümi göresi gelýär, oňaýyň diýýärdiň. Bu adam bütin şäher däl, bütin Türkmenistan diýen ýaly görüp otyr. Indi bara, indi gördüler-de, indi oňaýyň diýemok, ýöne bütin şäher ýüzümi göresi gelýär diýýän. Men Bekomedy şou-da-da indi. Aga bakyn ýüzümizi açdyk biz ýa. Indi seret şol bir gyza belläp geçeýin. Begli biziň twist şunuň ady. Twist.
Bularam edil özüm ýa utanjaňdy başda bilýäňmi çykyp sahnaň arka ragynda ýa-da görünmäni. Ýöne köp köp köp belli bolan meşhur bolan aýdymlary şul oglan aýdýa. Hawa. Oşuny bilýänler bilýändir bilmeýänler ine twist şu.

Kim sebäp boldy? Hä, men aýdýan-a, biz utanjaň, çekinjeňdik, hemişe bir sahnaň arkasynda bolanymyzy kem gören zatdyk. Birhili öňe gidibermäne özüňi birhili mahabat reklama etmäne birhili hem ýaşymyzam uly, göwrämizem o däl. Onuň iki adam sebäp boldy aslynda. Iň esasy sebäp bolan-a, Arsim sebäp boldy. Birinji gezek kliba ýör ýör ýör diýip kliba düşürdi. O-da Her şeý para diýip türkçe aýdym bardy. Onuň hähini ýetirenem Serdar aga. Birinji gezegem çaýda aýdyldy öýdýän, ýalňyşmasam. Çaýda klibi düşürildi.
Şahzod Batyrow düşürdi. Şahzodjan salam, ussatsyň. We şondan soň bir hili dowam etdi, dowam etdi, dowam etdi. Şondan öň Süleýman Espitram meni gaty görüpdi. Kliwet şoňki degme. Bilelikden Amalia, Selbi Süleýmanowa dördümiziň Täze ýyl aýdymymyz bardy.
Şonda şoň kliwine düşmäne gel diýdi. Menem bir kliwe düşemok. Hat dedim ol şonda. Klip düzetde çykdy şonda. MP3 düzetli çykdy ýadyňa düşse. Şo aýdymy, şo kliwi bir mümkin bolsa täzeden ýutubdan gözläp görüň. Men ýokduryn klipde. Ana şonda Süleýman bilen bir aý gürleşmän gezdik. DZ, STDB. Selbi! Täze ýyl, täze ýyl, täze ýyl geldi.
Amalia! Täze ýyl, täze ýyl, täze ýyl geldi.
Idýänlerim Arsy bir hili etdi-de.
Bardy.
Hawa, Arsy beýtmedi.
Dowam edýäs, bul umumy sorag hemmämize. Men maşynda barýarkam köplenç siziň aýdymlaryňyzy diňleýän. Siz kimiň aýdymlaryny diňleýäňiz? Maşynda barýaka. Hawa, maşynda.
Bula saz diňleýärow bilemok o il. Şula saz diňleýär. Minus diňleýär. Menem diňe köplenç saz diňleýän. Ba.
Bu başga mesele aslynda bar a. Aýdymlaram diňleýäs ýöne siz maşyna müneňizde hemişe hemişe saz durýar. Men aýdymam diňleýän arasynda. Ine biz nädem bolsa aýdym saz döredýän topara degişli. Ondan Elmydama ýolda, yzda, nirde gezsek, nirde otursak, näme işleýänem bolsak, kelle diňe aýdym-saz bilen aýlanyp durýar. Şonda meň öz endigim, hemişe bir göz öňünde tutýan bir-iki sany sazym bar, şony diňläp gezmeli bolýan. Sebäbi bir saz döredilip başlandan gutarýança oň heňi köp gezek üýtgeýär. Mysal üçin, keýpiň, nastreniýaň gowy bolanda diňläňde başgaça pikir gelýär, ylham gelýär. Keýpiň bolmanda ýa-da bir Oglanlar bilen gülüşip degişip bir energiýa alanda başgaça gelýär. Şoň üçin meň maşynymda elmydama diňe saz minus bolýar. Men aýdymam diňleýän, Arsyny diňleýän. Melihjan sen kimi diňleýän onda? Sorag Arsy şu wagta çenli näçe gezek agzaldy?
Kommentarida ýazyň. Saz ýetdi.
Täbi neme Arsy şeýle bir energiçny oglan bir hili. Atdaşyň bolany üçin.
Atdaşym bolany üçin.
Diýýän eken mahaly bala, bir bir syýan artsaň bol gidip barýas diýip. Bu birhili aurasy gowumy, pozitiw energiýasy barmy, köp zada gowy tarapdan täsir edip bilýär. Hawa, ýanyňda bolsa pozitiw berýär şol oglan hakyky ýöne näme däl. Ony tanaýanlar bilýändir. Tanaýanlar bilýändir, hakyky ýanyňda bolsa pozitiw berýär. Çyndanam ýogsa men şulardan ýaşymam uly bolýyn. Senem ýylgyrýa. O menem ýylgyrdýa hakyky. Düşündim şu taýda adyň Arslan diýeňde men bir zady bilýän seni köp kişi Arslan diýip tanaýa ýöne men hakyky adyň Nurullalygyny bilýän. Ana.
Batyrdy bolup dur aýdýan.
Senem bilen okdum Nurulla hakyky ady. Sen nirden bildiňa?
Uwa manyly aýdymçyny aýdan şo maglumaty alan ýerimden bildim. Gaty taýýarlanyp gelipdir bu. Ine şol mysal üçin Nurulla. Men dokument boýunça resminama boýunça adym Nurulla. Aslynda gowy ada ol-ow.
Gowy atda ýöne hemme kişi Arslan Arslan Arslan diýip tanansoň Arslan diýip tutýar. Ine Nurulla diýseň men diňe klasdaşlarym tanar. Arada bolupdyr-da şon ýaly bolsa, o Nurulla diýýär, ýok, on ýaly zat ýok, ine moşennik nikady bar diýen bolýar. Ýok, mähram dostlar, adyň astynda Nurulla, pasport boýunça ine bar syrymy açdy, paş etdi. Ýöne köp durmuşyň dowamynda Arslan diýip tutýarlar adamy, adym Arslan. Men kursdaşyňdan öwrendim.
Bolup biler. Sen taýýarlanyp gelipsiň ýöne, sag bol. Şu berjek soraglardan gorkup başladym o men.
Açan içinden sowgat çykýamy jan görsene. Göreýin.
Sowgat bar.
Kofe? Aý boldy narman. Ber artdana kofe köp içýäjik. Bizden birini çalalymmy? Aý boldy.
Şu tükeniň.
Agzyňy syýyna.

Ýa aýfon çykýa s ýigrimi dört çykýa diýip aýtma. Aýfon çykýa s ýigrimi dört otuz ikilik telewizor çykýa diýip ony aýtmaly reklama bolýa ony aýtsaň. Ýaman känli telefonam çykýa diýip aýtma ony. Çykýan sowgatlary alyp öz elimle gowşurýan diýibem aýtmaýyn. Ony görýändirler ony. Onda reklama girýa onda. Tükeliň bu çaýlary iň gowy çaýlaň biri diýip bize hakykady aýdyp oturmak gerek däl. Sebäbi bu çaýlar özüniň ýokarky hili, aýratyn tagamy bilen tanalyp halkyň aňyna girdi. Önümçilige täze goşulan frukto çaýlary we usul suwlarynyň gapaklarynda sowgatlar ýerleşdirilen. Iň gyzykly ýerem gapaklaň hiçisi boş däl. Tükel çaý lezzete baý, çünki biz Çäksiz lezzet hojalyk jemgyýeti. Mende şeýle bir gyzykly sorag bar. Arsy gidip otyr aýdymda başdanam badymy ýa golsyn soň goýdymy.
Arsy başdanam bady. Ýöne Arsyň bir nemesi bar, meselesi bar. Aýdym taýar bolansoň şoňa ses ýazgysyny etdirmek Gaty problema. Tutmak kynmy?
Tutmak kyn.
Häzir barýan ertir ýazýas, birigün ýazýas, gelýä keýpim ýok, ýadaw. Garaz, şol aýdymda bolan waka başynda arsy bady. Ýöne göz öňüňize getiriň, bir hepde, on gün, iki hepde sesini ýazyp bilemzok arsyň. Meň gaharym geldi. Ýazmasa ýazmasyn, dowik ikimiz çykarýas şul aýdymy diýdim. Ýazyp otyrkagam geldi-de. Onuň ýene arysy bolupdyr. Nesibe güýçli. Nesibe güýçli.
Maňlaý güýçli.
Maňlaý güýçli. Ana, jedelli bir soragyň jogaby şu. Şuda, astynda bardy, ýöne biz tas aýyrýadykda, karoç, gelenok diýip. Halkyň içinde myş-myş ýaýratdy-a, şol ýokdy soň goşgy. Ýa, başdanam balaý proýektde bar o.
Başdanam bar. Gel, gel diýýän bol, toý bolýa, ýene bolýa, başagaý-da, arsym-da. Iň, iň gowy görýän sözem Dos men şu gün ýaman ýadaw. Ine iň gowy görýän sözi şu eken. Aý oň böküşi bilen toýda ýadamaz ýaly bu. Şu bir begli ak geýnende galan gyz gara geýnen. Hawa.
Näme üçin gara geýýäň? Saňa sorag. Näme üçin gara geýýäň?
Hawa. Nu görýäňmi garaşyp bara her kime bir hili gelşigi bar. Ýok hor görkezýäleýin. On bäş kilo hor görkezýä diýip geýýä. Göwnüni goşlaýaly. Bu gün seň syryň açylýan gün öýdýän. Men size gorkup başlaýan. Ýa dogry. Galanymyz reňk halap geýýäs ýöne bul hor görkezýä diýip geýýä. Menler semizmi? Ýok semiz diýem zat. Ýok süňňüň daýaw seň. Süňňüm daýaw.
Hawa.
Şu wagt köp aýdymlaňyzy aýralyk temada ýazýaňyzda. Meň pikirimçe şu aýralyk temada aýdym ýazmak üçin şu Aýralyk duýgyny duýan bolmaly we şony aýdyma geçirýän bolmaly. Bu meň pikirim. Şo barada. Ine,
hälem gepleşigiň başynda-da aýdyp geçdik. Ine, herimiziň aýratyn töwregindäki wakalar bolýar ýa-da bir ýerden eşiden hekaýalary bolýar, biriniň sözi bolýar. Ylham şoňa görä gelýär. Bu kelläňde galýar, mysal üçin, bir wakajyk, birjagaz, sözjagaz. Indi bir söz bar. Ýanmadykdan şahyr bolmaz diýersiň, şeý diýjek bolýaň. Şol hasratly aýralyk aýdymlary özüňiz ýaşap, duýup ýazýaňyzmy ýa-da bir ýerden gelýärmi diýýän. Ine men ýene bir sapar gaýtalaýyn. Ine bir waka mysal üçin bir dostumyzyň, tanşymyzyň töweregimizde bir söýgi meselesinde, gapma-garşylyk meselesinde bir boldy bir waka. Şo ideýany alyp getirip goýýas ine şu stola goýalyp goýşumyz ýaly. Onuň şu ideýany.
Şu ideýany. Onuň reklama däldir. Onuň, onuň, onuň näme bolýar? Onuň herimiz şu hekaýany sozup başlaýas özümizçe. Kinosyny döredip başlaýas, ssenariýasyny şeýle bolardy. Hany bir gürrüň çykanda remix edip başlaýar diýýän diýilýär a onda ýa şolar bar. Remix edip. Şu hekaýany remix edip.
Baýlaşdyrylýar-da. Onuň şeýle bir kino emele gelýär bilýäňmi? Hakykatdan hem ýaşalan ýaly. Sebäbi şu çorbanyň içine bu-da duz atýar, bu Balga burçuna, Türkmen kartoşkasyna deň garaz emele gelýär. Onuň şu hekaýa bir hili aýdymy diňläňde-de, Beh, özleri ýaşadym-ha diýip pikir edýäň. Aslynda biziň ýazýan aýdymlarymyz öz durmuşymyzdaky hekaýa däl. Biziň durmuşymyz parahat ýurtda ýaşaýas, şadyýan, bol-elinlik tüweleme. Hasrat ol bir kinolardaky ýaly, kinolar tossama bolýar-a kinolarda, emma zat kinoda çyn däl-ä. Bir hili tossama. Bu hasratlaram toslama. Biziň durmuşymyzda ýok, ýöne töweregimizdäki zatlardan, töweregimizdäki wakalardan ylham alýarys. Diýmek,
aýralyk duýgusyny özüň ýaşaňok, wakalardan alýaň. Wakalardan alýas.
Alýan däl-de, alýas. Biz, biz. Alýaňyz.
Hawa.
Remix edýäs-de, gepiň keltesi.
Ine şu soraga meň ýene bir sorag goşasym gelýär. Köp ideýalar senden döreýär diýýärler-ä, ýöne men bilýän, Gaty köpüjegiler Serdar agadan döreýä mysal üçin nätdi şujagaz ýeri nä oýun edýändirin öýdýäňmi iň bärkisi Amaliýaň köýmekmi aýdymynyň sen sawtory bolmaly. Sözüni paşçy ýazan. Aý indi edil beý diýmäli gatnaşdym ýazylanlar köp aýdymlaň oba ýöne näm ýene biz biz diýäsda toparymyz üýşüp tüweleme her kim bir sözjagaz oklaýa Bir, heý, köplenç gaýtalaýan sözümiz ýaňky, Nätdi şujagaz ýer diýip, bir döwür bir hili kän dilimize ilýärdi şo sözler. Şeýdip başlandy o, ol aýdym. Her kim ondan bir söz oklady, aýdym bolup gidýär-de. Bir waka düzýäň şo söze-de bagyl. Şuňa köp kişi ýeňil aýdym zat diýýär. Şo ýaňky ýeňil aýdym diýilýän aýdymlary diňläp görseň, bir waka emele gelýär. Ýaňky şo, eee, nähili aýdym diýeýin? Söýgi aýdym däl-de, hasrat aýdym däl, ýöne şo ýaňky bystre, şadyýan aýdymlarynda, bystre diýen-ä, şadyýan aýdymlarda-da bir waka badyr, gowy sözlerini diňläp görseň. Ýöne şulary seň özüňiz gizläp saklaýaňyzmy ýa Arslan bilgeşleýin gizleýärmi? Bilgeşleýin edýän däldir-le, ýok meger. Ýa beýle däldir-le. Aslynda serediň, şu. Sahna arkasynda galmany özüm saýlaýan-da, düşdüňmi? Sahna utanjak men ýaly. Indi ýaňky diýýär aýdym nämede aýdym uçgundan başlaýar. Ýaňky nätdi şujagaz ýeri Serdaryň koronny sözi. Aýdym göni göni men şondan başlady. Nätdi şujagaz ýeri ýa-da oýun edýändir öýdýäňmi. Umuman şonuň ýaly köp köp aýdymlar ine dogrusy ine Serdar agaň ideýalary bilen dörýär ýöne Meniň aýdamok oňkydy meňki diýerdi. Öz adyny aýtsa gowy
bolýa. Ýöne şunýalak zat bolup gördümi, birine niýetläp bir aýdym çykardyňyz, onam şoňa bermediňizde özüňiz aýtdyňyz. Meýlis bilýär indi. Ikisini bilýär. Ikisini bilýär.
Goly bilýär-le, oňýan zatlaram. Aýdaý, aýtjak ýaý dynmy?
Ýok, ol neme? Bu döredijilik prosesi-da. Şu mesele nädip atlajagymy bilemok. Indi bu döredijilik prosesi. Bizde, mysal üçin, aýdym nähili bolýar? Indi saňa biz aýdym ýazmaly diýeli, Kerim bagşym, saňa aýdym ýazmaly. Ýöne bir aýdym doly taýýar bolýança, şol aýdymyň barlygy bardyr, saňa-da aýdamok, saňa görkezemogam. Ýöne Saňa nepläp ýazylyp başlady. Onuň Ýazyp otyrsyň ol birhili özüňe-de gelýän ýalymy, onuň bir-birine seredişýäsi ýaly. Aý özüň aýdaýjakmy ýa-da aý indi göreli zat diýip soň öwrülip gidýär. Ol ýaly wakalamyz bar, ýöne kime nähili. Ýöne şol aýdymça närde aýdylanokmy aýdym eger zakaz geçen bolsa şol aýdymçada berilýär ýöne käwagt bolýada aýdymym nähili Kerim Bir adamyň üstüne eşik biçilýär-ä, edil şon ýaly-da. Mysal üçin, Kerimiň sesine görä, Kerimiň alyp bilýän tonuna görä, ýerine görä ýazylýar-a, dogry dälmi? Mysal üçin, saňa aýdym ýazyljak bolsa. Başlananda başlanýar-da, ideýa has bir hili özüme gabat gelýän ýaly-laý diýýän ýerleri bolýar-da, onuň özüne urip goýberýär, azçy biçimli ol-ol diýip. Razmerinde özüne görä. Ondan goňa başgaçarak aýdym ýazyp berilýär-dä, düşdüňmi? Edil aýdymçyň adyny aýdyň diýjekkäl kime niýetlenen, ýöne şol aýdymlaň adyny aýdaýyň-da, haýsy aýdymlar?
Bom kaýt. Ýok, onam aýtjak däl, ony aýtjak. Onam aýtjak däl.
Ýöne şol aýdymçylar şoň şeýle bolanyny bilýämi özleri? Şoňa nepläp ýazyp öz aýdanymyzymy? Hawa. Ýok, bilenok. Ony bilenok, ýöne ol aýdymçada biz aýdym berýäs-de. Ýöne häzir Serdar agaň aýdyşy ýaly-la, her aýdym edil köýnek ýaly, eşik ýaly bolýar. Şo aýdymçy üstüne görä tikilmese bolanok. Sebäbi aýdymyň barşy başda şoňa görä-de, soň birhili ýeňil bolup gidýär. Ili üýtgeýär-de, oňa görä bolanok. Razmeritka. Razmeritka. Ýok, ol ýaly wakalarymyz bar aslynda. Netläp, göz öňüne tutup başlap, soň öz aýdan aýdymlarymyz bar, ýok däl, ony aldap bolanok. Ýöne şol aýdymçy diýen günüňden iki gün soňrak alýan ýerleri bolýa-da, öz aýdymyna düşdüň, birinji bul bitýä-de, ýa buny garaşyşyryk goýup derrew oňa aýdymly ýazyp berilýä. Ýöne aýdym söz berip bermedik ýerimiz-ä heniz ýokmyka diýen. Eger söz berilse, berilýär. Hawa, ýöne bu bolubilýär, mysal üçin, gürleşen wagtyň birazjyk uzagrak çekýär, bu-da dogry düşünmeli, apparat däl, bassaň aýdym çykanok, ylham gelmeli, ýazmaly. Bizem Bokemedia Show bilýäňiz-de ortatap aýdym çykaramzok, her aýdymy şu gowy bolsun, hit bolsun ýa-da bir meşhurlyk gazansyn, düşünjesinde ýazýas aýdymy. Biziň ine köpiňiz bilýänem dälsiňiz biz ýazyp çykarmadyk aýdymlarymyzam kän. Ine şu wagt ýazyp otyrkak hemmämiziň göwnümize ýaraýa ertesi gün soňkusy gün ýene diňläp görýas soly aý ýok dälilay diýip pozýas şol aýdymy. Ine kän şol aýdym kän özi şaýat sen bilýäň twist. Meň özümem şaýat.
Senem şaýat dovigem bilýär meýli senede boldy näçe sany. Umuman şon ýaly. Şu taýda menem bir zat belläp geçeýin, siziň ýatdan çykan aýdymlaryňyz kän, men köpüsini bilýän, ýöne şoň içinde has gowusy bar, özüm üçin, diňe özüm üçin däl, halkyňam göwnüne ýaraýar, ýüzde müň prosentam hit doly, Demir tiken aýdym. Howwa, bildim, şony diýjegiňi men bildim şu wagt. Men kän haýyş etdim dä ony, haçan çykýar şu kamera sere diýip söz beräý dep. Ine, mähriban dostlar, ýene bir sapar gaýtalaýar, diýmäň, ýene bir sapar gaýtalap aýdaýyn şuny, bizde Ýazylyp çykmadyk aýdymlaram bar. Sebäbi biziň B-Komediýa şowuň esasy kadalarynyň biri, her aýdyma ähli, toparymyzyň ähli agzalary bolýar diýmeli. Eger kimdir biri bolýar diýmese şol aýdym durýar, pauzada durýar. Ýa täzeden ýazylýar, ýa başga aýdyma geçilýär. Ine, B-Komediýa şowuň esasy kadalarynyň biri şu. Ol men bolaýyn ýa Meýlis bolsun ýa Serdar aga ýa Twist ýa Dowik, tapawudy ýok. Bir aýdym orta goýulýar ýazyp, hemmämiz diňläp şuňa bolýa diýsek ondan çykýar aýdym. Ine seň diýen aýdymyňam edil şon ýaly. Men şuňa ýadyma düşenok ýöne kim aý borlaý diýipdä şol aýdyma. We şon ýaly aýdymlarymyz kän aslynda. Edil ol aýdyma aý borlaý diýip bolanok çyndan gowy aýdym. Bir tutmadyk ýeri badyr birimizi onda şeýdibem galýar. Orda öde stilýada galýa geçip gidilýä endika geçip gidilýä. Bu bilensoň baka men şul ine kämahal bir aýdym döredenok bu dowamly işläp duran oglanlaryň hemmesi tüweleme ussat her kimiň bir ideýasy bar sazlar gidip dur goşgular heňler dowam edip durys bir duran ýerimizde duramzok ine herekete dowam diýýäs a şo zat herekete dowam baka men gidip otyr gidip otyr.
Düşündim siz kän studiýalar kän adamlar bilen işleşýäňizä ýöne şolaň içinde işleşmesi iň kyn bolany haýsy? Kim?
Ine menden sorasaňa meň üçin iki adam bar işleşmek gaty kyn. Birä Süleýman Espito. Süleýmanjan salam aýtmasam bolanok. Sebäbi Süleýman bilen biz işlämizde biz gaty jedelli işleýäs ikimizem oglanyň hemmesem şaýatdyr. Sögüşemzok jedel edýäs. Nyzamda gowy zat çykýada dogry. Ýöne şo jedeleň esasynda pikir alyşyp döredilen aýdymlar gowy netije berýär gowy aýdymlar dörýär. Oň üçin men Süleýmana bir tarapdan sag bolsunam aýdýan. Tä üýtgeşik pikirler hemişe gowy. Ikinji adam meň üçin ine Dovik. Dovik hemmesem Dovik diýýär. Sebäbi Dovik şeýle bir ynjyk Ynjyr harpma-harp, sözme-söz, heňme-heň öz göwnüne jaý bolmasa, çykaranok. Golos goýandamy?
Golos goýanda-da aýdym ýazyşamyzdyr. Esasan golosda men kösenýän. Ine, näleem bolsa adam pahyr bir özüne göwni ýeten bolýar-a diýýän. Oňa bildirenok sen kim bolaý. Bolmalysy ýaly aýt, bolmasa bolanok diýýär. Onuň diýýär-de kompýuterde düzedäý-de, bolanok diýýär, sen özüňki bolmaly diýýär. Ine, aý saňa-da şeýtdi, saňa-da diýýär, maňa-da diýýär. Agam diýýär, ýa şuny ýazmaly diýýär, ýa bolmalysy ýaly aýt diýýär. Kyn doly bu işlemek, ýöne sag bolsun, gaty ussat, gowy netijeler berýär. Ine, Gidip otur aýdymy, Kofe aýdymy, göz öňüňe getir, aýdym özümiziňki, ýöne bäş sagat goýduk şoň golasyny. Şol ýaly ynjyk birhili, inçe eleýär meseläni. Şu inçe elän üçinem gowy zatlar döreýär şul oglandan. Bu durmuşda görşüň dagy onýalyk däl ol. Şeýle gürleşip zat edip oturyň. Ýok, iş ine şun ýaly zat bolýar. Dostluk, gatnaşyk bu başga zat. Iş başga. Iş başga zat. Işde ine Hasan aga şeýle serýoznyý. Garamasaň işiňe bolanok. Ine Dowik atly oglanyň hemmesi hem şolar ýaly. Men şu toparyň şonsyny gowy görýän. Iş bolanda ol dostluk, ýüz görşme aýrylýar aradan.

Näçe sögüşilýär? Sögüş däl bu, sögüş däl. Bu hili düşünişmezlik bolýar. Söz alyşyp gidýär. Söz alyşmak, ho. Ho, sebäbi biziň toparymyzyň her bir agzasynyň aýdym-saza, döredijilige bolan garaýşy, ýoly başgaça. Indi herimiziň garaýşymyz başga bolansoň, biziň BKMedia şoumyzdan köp žanrlarda köp dürli aýdymlar çykýar. Ýogsa hemmämiziň pikiri bir bolsady, bir ugurly aýdym bolardy diňe. Ine, Bu kim edişiň şeýle köp dürli. Ine ýaňy iki adam bilen işleşmek kyn diýýän-ä biri Süleýman diýýän-ä. Ine şuňa bir şuň bilen işleşmek kyn bolsa-da gowy zat döreýäniň mysaly ine ýakynda Zäherli bal atly aýdym döretdik. Musa bilen. Musa jan bar, Süleýman Espitow bar, üçimiziň duedi boldy. Ana Musa janam gel, gel Musa. Gel ogul. Ana sözüň üstüne geldi göni. Hawa. Waleýkim essalam Musa jan şu wagt pursatdan peýdalanyp saňa-da sorag berip galaýyn. Sen öň türk aýdymlary aýdýardyň, türk aýdymlary kawer edip aýdýardyň. Şu wagtam Zäherli bal diýip awtorski aýdym çykdy, ine DZ, Sbitter bilen Trio, üç ýolup aýtdyňyz. Indi senden gelejekde türk aýdymlara garaşmalymy ýa türkmen dilinde aýdymlara garaşmalymy? Bu soraga men jogap beräýin. Mhm, kakasy.
Hawa.
Indi Musaň kakasy. Hawa, Musaň kakasy diýip tanap olardylar, ýöne kän tanany atdylar-da. Şu wagt Baky meýli şo toparymyzyň agzybir oglanlary bolup, Musa jana proýektlerimiz bar. Türkmen dilinde-de aýdymlar bar, türk dilinde-de aýdymlar bar. Tüweleme. Olam näme indi, başda-da Zäherli bal aýdymam zakazy indi Serdar aga geçirdi bize. Bk media şowuň ilkinji üýtgeşik zakazçy özümiz özümize Bk media show Bk media showa zakaz berdi. Hakykatdan agam. Sroşno diýip zakaz edende alty aýda çykdyda ýöne normalnyý. Şol aýdym bar aslynda dogry aýdýar. Biziň öz taryhymyzda ilkinji sapar Bk media show Bk media showa zakaz berip sroşno diýip çykardan aýdymy şol. Onam Serdar aga zakaz berdi. Tanyş üsti bilen alty aýa çykýar. Tanyş üsti bilen alty aýda çykardylar bilemok. Nätanyş boldy bir hepdä.
Ilere nähili çykarýarlar şony bilem agaý men. Ýok degişýän gowy aýdym boldy ýöne. Hawa gowy aýdyma söz ýok. Menä haladym dogrymy aýtsam. Ýöne gelejekde nesip bolsa öňümizdäki proýektlerde Musa jandan gowy duetler bar, gowy täzelikler bar. Men pursatdan peýdalanyp ýene bir zat aýdaýynmy? Aýt. Ýakynda ýene bir zakaz geçirdi Serdar aga. Musa türk dilinde aýdym ýazmaly diýdi, özem sen bil aýdýaň diýýä. Aýtjakmy diýip soraň sen aýdýaň diýýä. Ine zakaz. Aýtjakmy diýip sorasaň bolmaýara dogrudanam agasy bolup. Dogrudanam. Ine ýakynda nesip bolsa Musajan bilen türk dilinde bir aýdyma garaşyň. Nesip bolsa ana täzelik. Musa DZ duet türk dilinde. Oda soň ýöne bar ol aýdyma trio, Dört, bäş dogry. Kän egleseler köpelýär adam sany. Adam goşýar şonuň üçin. Bar senem aýdyp goý. Kerimjan rugsat berseň studiýada bir Musajan bilen biraz işimiz bar şony dowam edäýeli. Bolýa saklama hawa. Hawa şuny diýen üçin.
Barmy?
Wagt pula durýa ha.
Bu görýäniň çyn. Bu görýäniň çyn. Türkmenistanda birinji rep aýdan senmi?
Maňa seretme o menä däl. Kerimjan bu soragyňa men giňişleýin jogap bereýin. Sebäbi köp teswirlerde, kommentariýlerde, başgada kän ýerde şu sorag kän gabat gelýär. Indi men giňişleýin jogap bereýin we seň kelläňdäki Soragy bir aýry. Iki müň birinji ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby bolmak bagtyna eýe boldum. Biziň okaýan döwrümizde, ýagny birinji kursga biziň professor mugallymlarymyz, hatda uniwersitetiň özem talyplary diňe bir okuw taraplaýyn däl-de, okuwdan daşary, mysal üçin, sport, aýdym-saz, tans ýa-da başga, başga ugurlardanam kämilleşmegimizi talap edýärdi. Ýagny talyp bir ugur saýlamaly, ýa sport, ýa aýdym-saz, ýa kitaphana, şunuň ýaly zat. Şu döwür men özümçe aýdym-saz ugruny saýladym. Aýdym-saz ugruny saýlamda iki müň birinji ýylda ine belli bir okuw döwri başlandan soň şu birinji kurs talyplary bir çykyş etmelidi. O döwürem bizde öz uniwersitetimizde studiýamyz hereket edýärdi aşakda. Bu elbetde nesip işidir. Ine men şu taýda aýdym-saz ugruny saýladym we Ýagmyrlar atly aýdymy ilkinji sapar iki müň birinji ýylda uniwersitetiň sahnasynda ýerine ýetirdim. Indi seň soragyňa jogap şeýle, men iki müň birinji ýylda aýtdym, birinji türkmen repi. Eger iki müň birinji ýyldan öň Türkmençe, türkmen dilinde ene dilimizde rep aýdan bar bolsa, elbetde, olar birinji rep aýtdygy bolýar. Ýöne iki müň birinji ýyldan öň ýok bolsa, ine, meňki iki müň birinji ýylda. Meň bilşime görä, iki müň birinji ýyldan öň rep ýok. Gön şul rep diýip aýdylan ýok. Ýöne, elbetde, bu Atabaý Çarygulyýewiň aýdymy-a, Sen görme ýokdur goýduň meni sen armana, diýdiň maňa sen diwana, sen girwana, Mährijemal. Edil rep ýaly, ýöne gönümel rep diýip aýdylan iki müň birinji ýyldan öň ýok. Men ýaňky diýşim ýaly, eger iki müň birinji ýyldan öň türkmen dilinde, ene dilimizde rep aýdan oglan-gyzlarymyz bar bolsa, elbetde şolardyr. Ýöne iki müň birinji ýyldan öň ýok bolsa, onda ine. Sen opravdaniýasyny goýýaň-da. Opravdaniýa däl, boş bilinmän galan aýdym aýdan badyr diýýän, düşündiňmi? Ol opravdaniýa men aýtdym diýmek däl-de, düşdüňmi? Ondan öň, może, iki müňünji ýylda. Biri aýdandyr. Ony может eşdilmän galan repçiler badyr belli dälde. Rep aýdýan badyr elbetde ýöne ene dilimizde türkmen dilinde şu gürrüň şo barada gidip dur. Hawa türkmenistanda.
Rep aýdan näme türkmen dilinde rep aýdan ine dogry sorag. Ine seň soragyň jogaby şeýleräk. Almapro Apple markasyna degişli bolan hemme zatlar, akylly gadjetler we aksessuarlar, kolonkalar, mikrofonlar, nauşnikler we beýleki audio enjamlary, tokly tigirler we karting üçin tokly maşynlar mundan başga-da täze tehnologiýalaň hemmesi bärde. Alma Pro, iň ynamdar tehnologiýanyň salgysy! Magazynymyza hoş geldiňiz! Biz BK Media Show-yň aýdymlaryny bilýäs, poçerkiňizi bilýäs-de. Şeýle bir manyly söze baý teksti ýazyňyzda çuň gazyp-gazyp ýazýaňyz, ýöne aralarynda ýeňil aýdymlaram döredýäňiz. Kerim jan, ýeňil aýdym diýip nämä düşünýäň sen? Ýeňil aýdymlar möwsümleýin aýdymlar-da, wagtlaýyn aýdymlar bar-a şu wagt başgalaram ýazyp ýör, diňläp ýörüs şolaryň içinde siziňkilerem bar, siziň poçerkiňizi bilýän-dä, siziňem aýdymlaryňyz bar şolaryň içinde. Ýaňky B Comedy Show-dan dörän, B Comedy Show logoly dörän aýdymlaň içinde ýeňil aýdym diýen aýdymlaryň tekstini okap ýa sözlerini gowy edip diňläp gördüňmi Kerimjan men? Ýok, ony biziň hemmene tomaşa edýän tomaşaçylarymyzam, halkymyzam şolar ýaly pikir edýänler. Ony men ýaňam belläp geçdim Kerimjan, şu ýanky ähli döredilýän aýdymlaň içinde Oturyp ýöne söz oklanynak-da bir hekaýa düzülýä, ssenariýa ýazylýa, bir kino göz öňüňe getir. Düşündiňmi? Edil şon ýaly ýaňky şo ýeňilýäniň seň şadyýan-aý şowhunly aýdymlary diýäňdä, düşündiňmi? Şolaň içinde-de bir hekaýa bardyr. Şony gowy edip sözlerini okap diňläp görseň dogry dälmi artdan? Dogry. Ine men siz aýdyp bolýançaňyz garaşaýyn diýip aýtdym däl-e, sen pikiri ýeňil aýdym diýmek, mysal üçin, Näme men bu aýtgyny kabul edemok. Bizde ýeňil aýdym döränok gelinjek. Seň ýeňil aýdym diýip göz öňüne tutýan zadyň sözüne düşünmän, diňlemäni şeýle gulakdan geçirýän aýdymlaň bolup biler. Ine Serdar aga dogry aýtdy, sen bizden dörýän aýdymlaň ählisiniň tekstini, sözüni çynyň bilen okap gelip diňläp, üns berip diňläp gördüňmi?
Ýok, edil olaň tekstini üns berip diňläp göremok, ýöne şolar çalt meşhurlyk gazanýar we halkyň dilinde bolýar. Indi seret, bi seň diýen meseleň Ymraç, açyk aýdaýyn saňa. Aýdym, mysal üçin, islege görä döredilýär kämahal. Ylham bilen döredilýär-de, indi islege görä-de. Indi şu döwrebap aýdymlar, mysal üçin, trendler näme, Mysal üçin, saňa näme bersem, sen diňlärsiň diýen kän-kän kän bir hili matematisik hasap ýaly köp hasaplar geçýär içinden. Indi sen ýeňil diýip aýdan ýaňky ýeňil diýdiň-ä. Hawa. Sen muňa göwnüme diýdiň ýaňky. Ýa. Ýeňil däl.
Dogry sorag dogry berbilmediler. Bagyşla.
Ýöne Men diňe seň edýän zadyň seň edýän zadyň gowy dogry diýibem oturmaly dälda men öz pikirim ol. Dogry indi seret ýeňil aýdym bolanda indi seň pikiriňçe sen ýeňil aýdymlar diňlemesi ýeňil içindäki kän kän kän köçe dili ýagny düşnükli dil ulanylýan aýdymlar oda indi köp aýdymlar indi esbitiniň diýşi ýaly ýomaklar ýaly aýdymlar ýomaklary bilýäňmi bilýän men gowy men beýle gözüň nädip çakgyn çüý ýaly edip owo edil özi ine şol ýaly aýdymlar bar Muny, mysal üçin, şon ýaly aýdym talap edýän adamlar üçin ýazylýar. Ýöne sen pikir et, elmydama şeýle agyr zat aýdymlar döretseň, mysal, sen meni diňlemezdiň. Ine şu wagt men näçe aýdymymyzy, Bechamel Show näçe aýdymyny bilýän diýip senden sorasam, sen hökman şu ýeňilýän aýdymlaryň atlaryny aýdarsyň häzir. Düşünýäňmi? Aýdaryn. Bu ýeňil aýdymlar däl, ýeňil däl. Ýöne talaba görä döreýän aýdymlar. Düşünýäňmi? Ýeňil däl. Ine men saňa maslahat berýän, şolaň tekstini Oka, şony düşünersiň, ýeňil aýdymmy, dämi? Ylaýyk ýerde şu wagt Siziň konkurendiňiz barmy?
Biziň konkurendimiz bar.
Kimler?
Biziň konkurendimiz, bäsdeşimiz, ilki bilen-ä özümiz. Biziň bäsdeşimiz özümiz. Ikinji bäsdeşimiz bolsa hak ussatlar. Sungaty haky bilen dogry ýerine ýetirýän ökde, ökdeler, ussatlar. Ine biziň bäsdeşlerimiz şolar. Hak ussatlar respect köne mekdep ýadyma düşüp gitdi. Hawa. Şol ýaly.
Bäsleşik bolsa gowy zat. Her bir işdede bäsleşik bolsa öňe gidişlik gazanylýamka diýen dogry dämi? Bäsleşik.
Mynasyp bäsdeş bolanda ösüş bolýar. Her kime mynasyp bäsdeş arzuw edýän ýigitler.
Her aýdymlaň başynda Bkmedia show anons bar. Şoň maksady näme? Bkmedia show anons. Elbetde, biziň döredýän aýdymlarymyz awtorsk aýdymlar, ýagny awtor hukugy bar aýdymlar, özümize degişli aýdymlar. Ýa bir ýerden göçürilen däl, ýa bir ýerden meňzedilen däl. Hatda sähel meňzeşlik baram bolsa biz köp aýdym çykaramzok, kän pikir edýäs şoň üstünde. Indi Bkmedia show anonsyny, logosyny goýmamyzyň Baş maksady biz şo döreden aýdymymyza biz topar bolup jogap berýäs diýmek. Şol aýdym original diýmek. Onda şo bir bkmde şo möhür bar. Düşündim. Şol aýdyma möhürimizi goýýas. Diýmek, şol aýdym baradaky ähli bir hili döräp biljek soraglaram diňe bize berilýär. Aýdymça däl. Onda size şeýle sorag. Bkomediýa şou anonssyz ýöne siziň aýdymyňyz şu bkomediýa şou laboratoriýany bilýänmä men näme aýdym çykarjagyny şo anonsy ýok ýöne aýdym siziňki şolar näme. Indi
mundan mysal üçin bir dört bäş ýyl üç dört ýyl öňüni alyp görseň indi bkomediýa şou anons aslynda bady şo öz toparymyzyň Agzybirlikde alyň karary. Biziň aýdymlarymyzda bir hem şo anons bolaýmaly. Biz bilen işleşmäň, şertleriň birem şol aslynda. Ýöne mundan birnäçe wagt öň biz kän üns beren zatdyk şoňa. Mysal üçin käbir aýdymlary aýdymçylara berýäs, o-da aýdym çykýar, biz soň görýäs Bokomel şoň ýokdugyny. Ondan soň näme üçin beýtdiň diýýäs, aý ýadymdan çykdy, aý bolýa ýadyňdan çykdy zyýany ýok. Diňe öň däl, şu wagtam bilýän men şony ýaly aýdymlary. Şu wagt emma üç sany aýdym bilýän men şon ýaly. Nu indi bilýäňmi Kerim. Elbetde biziň şertimiz şo diýip aýtdym-a ýöne käbir aýdymçylar men ýaly ýatkeşligi pes bolaýmasa ýatdan çykarýandyrlar. Ýatkeşlik meselesi.
Şeý diýip geçiräýeli.
Ýöne ýatlaryndan çyksada Bakomediýa şowuň poçerkini men-ä bilýän. Belki sizem bilýänsiňiz kommentariýada belläp bilýäňiz ony. Sag boluň. Indi siziň pikiriňizçe bir aýdymyň meşhur bolmagy üçin, ýagny hit bolmagy üçin şol yhlasa baglymy ýa nesibämi? Süleýman yhlasa bagly diýýär, şoň bilen razylaşýaňmy? Men Süleýman bilen bu meselede razylaşamok. Süleýman razylaşamok seň bilen. Serdar aga sen näme pikir edýäň? Indi men saňa başgaça düşündirjek bolup göreýin şu meseläni. Indi öýüňde ýatyp mysal üçin Aý, nesibedirlaý diýip ýatsaň bolanok-da, şol ugurda yhlas etmeli, azap çekmeli, dogry dämi? Onnoň şondan soň boljak netije nesibe bagly bolýar. Düşündiňmi? Yhlas e, birinji oçur yhlas gerekmikä diýen. Yhlas etmän öýüňde ýatyp, han gelmezmikä diýip ýatsaň bolmaýada. Düşündiňmi? Düşündim. Onda ondan galany sen yhlas etdiň, ondan galany nesibä bagly. Meň öz pikirim, şahsy pikirim, dogry däl. Ine, menem şu barada öz şahsy pikirimi aýdaýyn. Ine, Süleýman meň bilen razylaşman biler, sebäbi. Süleýman diýenimiz esbitir. Sag bol, Süleýman jan, saňa köp Orta alyp maslahatlaşdyňyz-aý şo çagamam bar-a.
Ine serediň. Mysal üçin, biz aýdym barada gürleşip otyrys-da. Hawa. Bir aýdymy iň gowy ýagdaýda ýazmaly, iň gowy ýagdaýda. Iň gowy ýagdaýda ýerine ýetirmeli. Hawa. Iň gowy eşigi geýmeli, iň gowy klibi, klipçisi bilen klibe düşmeli. Ine şu Bäşinjisi hem iň gowy ýagdaýda mahabatlandyrmaly reklama etmeli. Ine sen şu punktlaryň iň gowusyny eliňden geleniniň iň gowusyny edýäň. Bu işiň elli göterimi. Elli göterimi nesibä bagly. Ine mysal üçin biz birnäçe aýdymlar bilýäris. Ine ussat ussat oglanlaryň ussat studiýalaryň döreden aýdymlaryny. Biziň ölçegimize görä şo hit. Gowy aýdym biz halýas ýöne hit bolman galyp. Halk kabul edibilmän galýan ýerler bolýar. Ýa belli bir derejede ýa-ha reklamasy ýetmän galýandyr belki düşýäňmi?
Ine şu nesibe işiň elli göterimi sen eliňden gelen iň gowy zady etmeli. Elli göterim bolsa nesibe. Menä şeýle pikir edýän. Indi gepleşigi jemlemäkäk bul gepleşige degişli däl bul meň öz şahsy soragym. Şu B komediýa şowuň döredýän aýdymlary ine şu gün bir aýdym taýyn bolsa şony çykarýaňyzmy ýa bul aýdym tomsuňky bul aýdym güýzüňki diýip şon ýaly raspisaniýasy barmy? Kerimjan sen biziň bar syrymyzy biljek bolýaň pomoýmu. Şeýlede näçe syra açdym bu gün. Ýekemedia şou diýip studiýa açjak bolar.
Ýekemedia şowmy? Ýok B komediýa şou B K menem Baýgeldiýew Kerim.
Normal nirde? Bager lift kerim show diýende.
Kerimjan soragyňa biz ine şeýle jogap bereýin, eger Serdara garşy bolmasaň. Ine bizde belli bir plan bar. Mysal üçin ine şu wagt tomusda çykjak aýdymlarymyz Badyň ol dur, taýýar dur. Ine güýzde çykjak aýdymlarymyzam taýýar dur. Biz şu wagt Täze ýyldan soňuny işläp otyrys. Ine, şul aýdym şu gün döredip, şu gün çykarylanok aslynda. Öňünden taýýar durulýar, ýöne çykarmaly wagty ýakynlanda, mysal üçin, mahabat üçin wideo düşýär, ýa-da mahabata reklama edýäs. Ýöne çykarjak aýdymlarymyz biziňki alty aý öňünden taýýar durýar köplenç. Ýöne şu günler biraz wagt ýok, bilşiň ýaly, toýlar, konsertler. Ýöne umuman iş prosesimiz şolar ýaly, öňünden taýýar durýar aýdymlar. Düşündim.
Boldy, soraglarymyz-a şulardan ybarat, gepleşigimizem indi jemleýäs. Öz pikirleriňizi teswirlerde belläp bilýäňiz indi. Birnäçe myş-myş bolup halkyň arasynda ýaýrap ýören ýalan maglumatlar barada indi köp zat bildik bu gün. Onnoň hem gepleşigimiziň indiki sanynda kimi çagyrmaly bolsa, kim barada ýalan maglumat zat bilýän bolsaňyz, şony teswirlerde belläp bilýäňiz. Biz bolsa Gepleşigimiziň indiki sanyna çenli siz bilen sagbollaşýas. Bu görýänleň çyn. Biziň bilen galyň.